Ħafna noħolmu li jkollna dik id-dar fejn inkunu nistgħu naħarbu mal-familja u l-ħbieb u nqattgħu il-vakanzi tagħna, nikkreaw memorji sbieħ kif ukoll nirrilassaw. Illum dak li ser nagħmel fi Sqallija ser naqbad il-karozza tiegħi u ħammur nara destinazzjonijiet differenti, proprjetajiet differenti li jafu jkunu il-veleġġatura Ideali jew inkella residenza permanenti. Għaliex le? Ejjew miegħi. Il-klima tajba, ikel bnin, baħar sabiħ, natura u storja rikka jagħmlu sqallija il-post ideali fejn wieħed ikollu veleġġatura jew jibni ħajja ġdida. Mill-port ta' Pozzallo Ser insuq ftit metri biex insuq lejn il-lungomare ta' Pozzallo fejn ser nurikom l-ewwel propjetà. Però qabel, ħa mmur niltaqa' ma' Carmelo li bla nkwiet illum ser inħalli f'idejh biex idawwarni u jurini l-propjetajiet. Lil Carmelo nafdah b'għajnejha magħluqa għax l-inħawi ta' Sqallija jafhom kollha. Però fl-opinjoni tiegħu Carmelo,

Però Pozzallo huwa iktar minn sempliċi port. Pozzallo, belt kostali mill-iktar maħbuba u magħrufa għal bajjiet bir-ramel mill-isbaħ u l-ilma ta' lawn ċar, hija destinazzjoni popolari għal dawk li jfittxu x-xemx u delettanti tal-isport tal-ilma. F'Pozzallo issib lungomare mill-iktar vibranti u numru ta' ħwienet tal-ikel li jservu t-tomid bnini u tipiċi Siċiljani. In-nies ta' Pozzallo huma magħrufa għall-akkoljenza tagħhom u mhux ta' b'xejn iktar ma jmur Pozzallo qed issir destinazzjoni aktar attraenti għat-turisti li jżuru Sqallija. Qiegħed ftit metri bogħod mill-Lungomare ta' Pietrenere f'Pozzallo u hawnhekk ser nara l-ewwel proprjetà tal-lum. Ejjew miegħi. Dan l-appartament ġie mibni riċentement u qiegħed fit-tielet sular. Fil-komun, wieħed isib leff tal-kumdità u konvenjenza. Il-proprjetà ta' madwar 110 metri kwadri tikkonsisti f'open plan, kitchen, living, dining, u b'terrazzin żgħir. Dan l-appartament fih tlett ikmamar tas-sodda mdaqqsa, b'żewġt ikmamar tas-sodda minnhom

Tajjeb li nsemmu li dan l-appartament qiegħed mgħammar b'kollox, għamara, kmamar tal-banju lesti, appliances, sistema tal-arja kondizzjonata, is-sit il-ġdid jista' jibda jużah mill-ewwel, jista' jaqbad u jibda jgħix fih mill-ewwel. Tajjeb li nsemmu wkoll li inkluż ma' dan l-appartament hemm garaxx imdaqqas. Fil-preżent dan l-appartament qiegħed fuq is-suq għal talba ta' 230,000. Mill-ewwel naqbad it-triq biex nara t-tieni proprjetà. Ser insuq fid-direzzjoni ta' Ispika, pajsaġġ bil-karatteristiċi kollha Siċiljani. li qiegħed biss sbatax-il minuta bogħod minn Pozzallo. Il-proprjetà li jmiss qiegħda fil-qalba ta' ċentru storiku ta' Ispika dar kantuniera mimlija storja fuq livell wieħed, dar ideali għal dawk li biftit iktar minn 100,000 euro jistgħu jkunu proprjetarji

Qabel ma nkomplu naraw il-proprjetajiet infakkarkom li qed nistenniekom tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja mmirata għalikom. Għandi appell għalikom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia flimkien ma' Red Elmar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel l-itjeb ftiera biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook Owen Bonnici dott TV. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Red Elmar u kkummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel l-itjeb ftiera biż-żejt. Qed nistenna mingħandkom. Carmelo, adesso sono molto curioso eh, per la prossima proprjetà, għandi kurzita kbira biex nara l-proprjetà li jmiss, għax Carmelo għedni li din il-proprjetà Hija tip ta' dar li lili vera ħa tinteressani. Andiamo? Si. Wieħed ma jistax ma jinnutax u ma jitkellimx dwar id-dettalji storiċi li hawn f'din id-dar. Jekk tħares lejn is-saqaf f'kull kamra tara affreski Mill-isbaħ tħares 'l isfel, mal-art tara madum tipikament Siċiljan. Din il-proprjetà tinkludi wkoll dan it-terrazzin li fih madwar 120 metru kwadru b'servizzi esterni. Minnu tista' tammira il-ġmil ta' panorama li hawn mal-madwar.

Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Each point, life flows on. Ħafna noħolmu li jkollna dik id-dar fejn kun nistgħu naħarbu mal-familja u l-ħbieb u nqattaw il-vakanzi tagħna, nikrew memorji sbieħ kif ukoll nirrilassaw. Illum dak li ser nagħmel fi sqallija ser naqbad il-karozza tiegħi u ħammur nara destinazzjonijiet differenti, proprjetajiet differenti li jafu jkunu il-veleġġatura

Il-proprjetà li jmiss qiegħda fil-qalba taċ-ċentru storiku ta' Ispika, dar kantuniera mimlija storja fuq livell wieħed, dar ideali għal dawk li bi ftit iktar minn 100,000 ewro jistgħu jkunu proprjetarji ta' dar storika. Din id-dar qiegħda fl-iktar parti prestiġġuża li ssib fi Spika. Dar ta' madwar 180 metru kwadru li qiegħda f'kantuniera. Id-dar hija fuq livell wieħed u għandha żewġ entraturi. Il-fatt li din id-dar għandha żewġ entraturi tagħmilha faċli biex tiġi diviża f'żewġ unitajiet totalment indipendenti. La darba tidħol f'din il-proprjetà mill-ewwel li ssib ruħek f'sala li tagħti għal kmamar oħra. Wieħed ma jistax ma jinnutax u ma jitkellimx dwar id-dettalji storiċi li hawn f'din id-dar. Jekk tħares lej saqaf f'kull kamra tara affreski Mill-isbaħ tħares 'l isfel, mal-art tara madum tipikament Siċiljan. Din id-dar imqassma sabiħ ħafna. Fil-fatt, wieħed isib żewġ swali, kċina, kamra tas-sodda u kamra tal-banju. Bi ftit attenzjoni, u xogħlijiet, wieħed żgur jista' jelabora l-valur storiku ta' din id-dar. Il-kmamar kollha huma spazjużi ħafna u mill-iktar imdawla grazzi għat-twieqi kbar li ssib f'kull kamra. Dan it-terrazzin letteralment seraq li qalbi nħares leħ u propja jtini l-impressjoni ta' xi dar tipika Siċiljana li konna naraw fil-kodba fil-passat. Tajb li ngħidilkom li wieħed mill-prestiġju ta' din id-dar hija l-pożizzjoni fejn qiegħda ninsabu biss 50 metru bot mis-Sinatra Loġġa quddiem il-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Waħda mill-pożizzjonijiet fi spika li l-iktar tiġbed attenzjoni anki diretturi tal-films u ditti kbar għażlu hawnhekk sabiex jagħmlu r-riklami u l-films tagħhom. Din id-dar fil-preżent qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 110,000 ewro. Ser naqbad it-triq biex nara proprjetà oħra. Ser insuq fid-direzzjoni ta' Xikli. 30 minuta sewqan 'l bogħod minn Pozzallo, biex naraw proprjetà li m'għandekx bżonn tagħlaq għajnejk biex tirrealizza li din hija proprjetà tal-ħolm. Qiegħed ċikli Via Francesco Mormino Penna, it-triq prinċipali fiċ-ċentru storiku. Hawnhekk sejrin naraw palazz mill-iktar aristokratiku u b'eleganza kbira, b'numru ta' kmamar kollha kemm huma mimlija storja. Ejjew miegħi. F'din il-proprjetà issib kantina fejn wieħed isib garaxx imdaqqas u komdu ħafna. Biex tasal għall-proprjetà fuq l-ewwel sular hemm lift privat. Alternattivament, tista' tidħol fil-proprjetà mill-bieb prinċipali. Kif tidħol Issib indanataraġ li mill-ewwel itellek fuq l-ewwel sular. Dan l-ewwel sular fih madwar 330 metru kwadru u jinkludi kamra tal-ikel kbira, kċina, studju, Salott kbir u erba' tikmamar tas-sodda mdaqqsa. Dan is-salott tant majestuż jagħti għall-gallarija li minnha tista' tammira l-ġmiel ta' toroq storiċi li hawn f'Xikli. Meta tkun f'dil-gallarija ma tistax ma tammirax il-ġmiel t'arkitettura barokka li għandu ċ-ċentru storiku ta' Xikli. Fit-tieni sular ta' din il-proprjetà wieħed isib żewġ żoni separati, żona rustika msaqqfa ta' madwar 60 metru kwadru u n-naħa l-oħra wieħed isib kċina, kamra tal-utilità, kamra tal-banju, u veranda ta' madwar 75 metru kwadru. Din il-proprjetà tinkludi wkoll dan it-terrazzin li fih madwar 120 metru kwadru b'servizzi esterni. Minnu tista' tammira il-ġmil ta' panorama li hawn mal-madwar. Fil-preżent dan il-palazz qiegħed fuq is-suq għal talba ta' 900,000 euro.

Tara proprjetà u tinsa l-oħra. Min jogħġbu tip ta' proprjetà u min jogħġbu tip ta' proprjetà oħra. Ċertu proprjetà toħlom li jkunu tiegħek però mbagħad oħrajn fattwalment u realistikament jistgħu jkunu l-veleġġatura jew t-tieni proprjetà tiegħek. Knockabout Sicilia tal-lum wasal fi tmiemu. Qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify. Irridu narawkom tiċċaqalqu Irridu naraw ir-ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-isport. Ibagħtuhomli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Insellmilkom u niltaqgħu għal Knockabout li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal